Movie Plus channel kan lo let leh ta e. Vawiina kan movie recap tur chu The Last Day of Molly, Sanghni Sawmpariah tan tih chhuah kha a ni. China a khawpui lian tak pakhat ah chuan unau pahnih Kelly leh Molly Lin te chu an nitin tih thin angin school kal tur chuan an lo insiam mek a. An nu Pilini chuan an in leh a chheh vel zawng zawngah camera thuk ruhin a fa te che tla chu a thlithlai reng thin a. Pilini chu mikhirh leh hun vawng dik tak niin a fa ten tuk thuan an kil zawh ve leh a hnenah ko nghalin an hma lam hun atana tha taka lehkha zir tur chuan a fuih fo thin. Tlai khat room ah an unaua lehkha an zir dun lai chuan Molly chu tho thutin balcony lam a pan ding nghal a. A nu thununna hnuaia nasa taka lehkha zir chu hrehawm a ti em avang chuan a nunna chhat turin a zuang thla zui. A fanu thihna chu Pilini chuan hrethiam loin a tuar hle. A fanu thih atanga Zantin Mangchhia intibuaiin zan a mut that thei loh bakah chhun lamah pawh a hnathawh chhulh thakin a ngaihtuahna a kawm nasa ta hle a. Mahse a fanu la dam zawk. Kelly-i a thununna chu a thlah dul phah lem chuang lo. A report card a nu hnen a hmuh tumin subject pathumah lai a fail tih a hriat ve leh Pili-ni chuan thenrim takin engvanga a unau nu Molly chu tluk thei lo nge a nih a zawt a. Zanriah an peih hma zawng chhuat a chhingchhi turin a hrem zui. Pulina, Kellyte school-ah an principal leh Kelly pa ni bawk pawh chuan a nupui mizia chu a kham hle. A nupui chu a theih tawpin kawmhlem tum ve mah se, Pilina thung chuan Molly-i chanchin bak a sawi duh chak lo. Engvanga a fanu kha intihlum mai nge a nih tia a zawh chuan Chutiang zawhna chu ngaihtuah buai lo tur leh engtiang pawhin an fanu chu ngaiin thlahlel mah sela, kohkir thei a nih tawh loh thuin a pasal chuan a lo chhang a. I ngainat zawng te nih chuan min lo like sat la, subscribe button kha min lo hmeh sak ve keuh bawk la, a thlawn vek a ni kha aw. Chhan eng emaw tak a awm ngei ang tiin lulul chhuahin Pilini chuan a fanu room chu a dap a. A rin loh tak maiin depression damdawi leina lehkha chu a chhar hlawl mai. Chu veleh a fanu Molly intihhlum hma lawka an hun hman dan chu ngaihtuah chhuakin a nu hnenah essay writing-a pakhatna a nih thu inchhuang takin a hrilh a. Mahse ani chuan lo lawmpui a hnekin Essay writing mai mai ai chuan Medical School-a a luh theih nan Mathematics subject-a rilru pe zawk tura hrilhin a lo hau let zawk hlauh thung a. Master degree nei a nih avang chuan a fanuin Chanpuii a ngaih phawt chuan Chanpuii a hreh loh thu a hrilh zui bawk. Chutia an titi lai mekin a pasalin an titina pawh ngaithla ve hauh lo a, a phone a lo khawih mual mual avanga a hauh chuan Nilenga hnathawka a buai hnuah hun awl a neih kar laka a phone a khawih ve zeuh thu in Pulinan a lo chhang. Chu chuan a thinrimna a ti zual ting emawni, a pasalin nikhata darkaria chauh hna a thawh thu leh nupuite chuan Nileng zan khua awm awl loa inchhunga hna an thawh thin thu a hrilh let zek a. Chutia a na tur zawng reng reng ta chu Muli leh Pulina chuan ngaithei loin chaw ei dawhkan an thawhsan a, amah chauh chu an chhungkuaha inchhung ngaihsaktu leh enkawltu a nih thu a la sawi zui hram. Tun hun lo langin, Kelly chu class banah tuition kalin a tutor-in lehkha a lo zirtir mek a. A zirtir zawhah tutor chu haw tuma a intintuah mek laiin Pilini chuan a rawn bia. A fanu thi ta Molly i ang a, Kelly in lehkha a thiam ve theih nan tuition pek hun chhung chu put sei ve turin a ti a. Mahse tutor chuan Kelly in a zawh loh a hlauh thu in a lo chhang. A fanu tana tha zawk tur niin Pilini chuan a la sawi ta chal a. Chu veleh Kelly chuan chutiang em ema nasa a class kal a duh loh thu rawn sawiin a room ah a luhsan hmak. Tutor a haw fel hnuah Pilini chu roomah va kelin, Kelly chu tangkaina nei lo leh a nu leh pa te sum engmah lo maia hmangral tu tiin a hau chiam a. Nunna pein hring lo sela chu Professor zahawm tak a nih tur thu a hrilh zui bawk. Kelly pawn rilrunna takin, Min hring turin ka ngen che em ni? a ti let ve sak a. Chu thu a hriat veleh Pilini chuan thinrim takin Kelly chu a kalsan nghal. Pilini chuan a hna leh thil chak zawng zawng thlauh thla a, a fanu tia a innghat chu a ti sual em ni a ti rum rum hial a. A pasal hnenah chuan a fanu Molly bungrua a hai thu leh chutah chuan novel thahnem tak bakah lehkha ziak a hmuh chhuah thu te, chu lehkha chu mi pakhat Shengyi-a tana ziah niin eng laipua a support-na avanga lawmthu suina lehkha a nih thu te a hrilh bawk a. A fanu Molly a lo hriat chian tawk loh zia rilruna leh inthiam lo zetin a sawi zui. Mahsela, a fanu lehkha thiam thei leh smart tak maiin chutiang thil haulam leh ahthlak zet a buaipui chu mak a tih thu a sawi zawm zat. A pasal chuan a fate a ngaihtuahin a hauhna mah mah a ni tiin a lo pawt zat a. Chu chuan inhnialna nasa zawk a rawn hring nghal. An fate bakah inchhung ngaihtuah ber tu a nih avangin engkim mai chu an tana tha zawk tur a ni tiin Pilini chuan a pasal chu a shock let hrep mai. A nu leh pate thinrim taka an inhnial thawm chu Kelly chuan rum atang a hre pha ve vek bawk. Mahse an inhau ai mah chuan kaa rei lo te liam ta a, a u awm thin dan kha ngaihtuahin a rilru a buai zawk tlat. Molly chu zan rei tak thleng lehkha zirin a meng a, Kelly chuan a insut hraih hraih chu a hre thei. Mahse Molly chuan a allergy a chhuah thuin dawt a hrilh a, an titi hnuah, Engvanga nasa taka lehkha zir chu ngai bik nge an nih? tia rilru hah zeta Molly-in a sawi chhuah chuan, An nih tum a nih theih nan, tiin Kelly-in a lo chhang. Titi zawm loin mutmu an tuah zui a. A tuk school lo langin Lunch break an neih zawh a, Kelly Muhil lai chu zirtirtu pakhat chuan rawn kaiharin study room lamah a hruai a. Chu roomah chuan Molly pawn a hmain break kar lakah lehkha a lo zir thin. Chutiang bawka Kelly chu ti turin Pilini chuan an zirtirtute a lo hrilh lawk diam a ni. Roomah chuan locker pakhat Molly hming la chuang vang hi a lo la awm a. Kelly-in a hawn rual chuan lehkha ziak thahnem zet mai chhar in a kawl tha ta then a. Chutih laiin Pilini pawn a fanu Molly nun hlui tel lo chhui ve zel in psychiatrist a pan thin a ni tih a hriat veleh chu doctor hmu tur chuan a kal ve nghal. Mahse, Doctor Zhao chuan a damlo te chanchin leh rilru dinhmun chu tu hnenah mah sawi chhuahsak a lo tum bo lo. Chu veleh Pilini chuan Doctor ni tlak pawh i ni lo tia zah lo zeta a an khum hnuah a chhuak zui a. Inah bawk letin thil danglam zawnga Molly bungraw thenkhat hai chuan a buai leh hle. Thla rei lo te liam ta a a thiannu te chhungkua nena Lunch an kil ho tum chu a hre chhuak zawk mai. Chutah chuan a fanu Molly chu zirna kawnga a hlawhtlin zia leh engtikah emaw doctor tha tak a la nih tur thu chhuang takin a sawi vei lah lah a. Molly chu a lo zak ru hle. An lunch kilpui zinga mi a thiannu fapa Ziziyong chuan khawl pakhat Mihring rilru put hmang, ngaihtuahna leh nungchang thlenga hria theihna, mihring nena thlunzawm hnua an hun kal tawh chhui kir thei tur siam chhuah tuma research a beih mek thu a rawn sawi chhuak a. Tun hun lo langin Pilini chu zir ziawnga hmu turin a kal. A khawl siam chhuah chu a enchhinna tur mihring an hmuh zawh loh avangin hman loin a lo awm mai mai a. Thuruk tam tak sawi chhuah a ngaih dawn avangin tuma an in volunteer duh bik lo a lo ni. Pilini chuan a fanu Molly intihhlum duhna chhan chhui chiang tur chuan enchhinna chu Molly laka kalpui turin a hrilh a. Camera hmanga a che tla zawng zawng a lak ruk sak zo zai chu a pe zui bawk. Ziziawnga chuan ni rei lo te hun a mamawh thu hrilhin an in thlah a. A hnu lawkah Ziziongan Pilini chu rawn kawlin vanduai thlak takin chung an information dawn chu inchhunga a chet tlatna chauh a nih avangin khawlai leh school vela a nungchang hawiher te tel lo chuan a chhuihchhuah theih loh thu a rawn sawi. Chu veleh Pilini chu inngaihtuah buai hauh loin a fanu Molly ruang chu la chhuak a, a hun kal tawhte Shifai kilh kelh thei tura a thluaka chip phum chu a lo phalsak a. An research chu tluang taka a kal chhoh ve zel lai chuan Pilini chu mangchhia leh ngaihtuahna dik loin a tibuai nasa ta hle mai. A mangah chuan a fanu chu bawm chhungah tangin chhuah tuma mang ang zeta a bei lai chu a hmu ta fo a, An chhunga tuk chuan an kil ho laiin Kelly chuan, Zanin chu tuition class kal lo a, a thiante nen an len chhuah tur thu a sawi rualin a tho zui. A pa chuan a lo remti lo hle mai. Mahse an rin loh takin a duh ang angin a khawsa thei tia phalna a pek rualin Pilini chuan dawhkan a thawhsan zui a. A tuk lo inher chhuak in Pilini chuan envelope pakhat chu tu emaw hnen atang a dawng nawlh mai i, Ziziong a pawn Molly hun kal tawh a lak khawm hna chu a lo peih fel thaw khat tawh. Khawl leh Pilini hriatna thazam Zizionga a thlun zawm hnu ah Molly ni hman hnuhnung ber chu a lo lang ta. Tleirawl laina awm tak Molly chu Essay writing a pakhana dinhmun a hauh ve pawh a nu in lawmpui a hneka a hauh let chep avangin a ngui hle. Zanah chuan lehkha zirin thutthleng a thu a unau nu Kelly a zirlai bu phena lehkhabu chhiar rual nui tet tet thawm pawh chu a hre chiang ngang mai. Malbik leh beisei tur nei loha inhriatna sual chuan hnehin chung a hreawmna te chu tuna tihtawp vat a duhna chu a lian deuh deuh a. Tun hun lo langin Pilinin envelope a dawn chu hre rengin a hawn chuan thawnthu tawi inziah siaka pakhatna Shenglia thlalak chu a lo chuang vang a. Chu pa chu Molly lehkha thawna mipa kha a ni. Pilini chuan chu pa chu a fanu thihna a mawhphurtu nia ringhlelhin Zizionga hnena a kal hnuah a hriatna hlui deuh zawk en leh a rut a. Sin lo inthlakin Shenglia chuan Molly chu Lehkhabu tlangzarhna hmuna a hruai a, chumi hmuna lehkhabu ziaktu a ngainat ber pawl a hmu thei chu Molly pawh a lawm hle mai. Lehkhabu ziaktu pawh chuan Molly thawnthu tawizia chu hun an hmanzua a en dik sak tur thu a tiam zui a. Mahse a nu Pilini hnen atang a rang thei ang ber a haw vat tura tihna message a dawng tlat. A thawnthu zia pawh chhiartir hman lo leh Contest ah pawh tel ve ta lo in Molly chu hnual zet in in lam pan in a haw hnak hnak a. Pilini chuan Molly thianpa Shengya chu mawhphur tu dik tak ni in a hre ta deuh deuh. Amah ngei hmu tur in school ah a va kal. Mahse a rin loh tak in Shengya chuan mipa a ngainat zawk thu leh Molly nen an inkar ah inngaihzawnna lampang engthil mah a awm loh thu te Amah support tlat thin tu a thian a nih thu a hrilh. Chu mai bakah Molly chu mifim khur tak a nih avangin a thu ziak kawlsak chu sawi loh, hmuh pawh a hmuh ngai loh thu a hrilh bawk a. Pilini chuan ngaihdan dang daih lo nei leh pekin midang hmuh tir ngam loh khawp thu ziak ten awm zet zet a ziak thin niin a fanu chu a ring nghet bur mai. Mi zawng zawng hriatah Molly-in talent tha tak nei mah sela, Chu a talent leh duhthusam tihhlawhtlin phalsak lotu nu sual tak, amah hrechiang lotu a nei a ni, tiin Shengya-a'n a hrilh let zek a. A thusawi dan chu Pilinin a helh kher mai i, miten a an hriat loh, thuziak thiam lo tak a ni zia a hriat sak avangin, a mualpho hma a tawpsan tir a nih thuin Pilini chu a la changfan a. Ngaihtuahna fim taka a hman hnuah Shengya a thusawi pakhat, a fanu Molly chu a lo hre chiang lo hle a ni tih chu a pawm ta viau lui a. Chungkhat Kelly School bang rawn haw chu a result chhe tak a nu a hmuh chuan thinrim zetin duster hmanga kut thlak hi a la tum. Mahse a mitthlaah a fanu Molly rawn lang zawkin a insum hman hram a. Molly psychiatrist rawn thin Doctor zau chu va hmu lehin Mahse tun tum chu damlo in entir ang zawkin a kal thung. A thinrimna han thunun chu a harsat takzet thu leh a mutthilh lamah pawh harsatna na men lo a tawh thu sawiin depression a nih mai a rin thu te hial a thlen. Mahse doctor chuan chutia han sawi nghal dawt tur chuan a la hma thu leh lusun khawharna vang mai mai a ni thei tiin a lo chhang. Pileni chuan khawl changkang tak hmanga a fanu hun kal tawh a en thin thu sawi chhuak lehin a en zinga pakhat chungchang chu heti hian a hrilh a, Chutah chuan dawr pakhat atang Molly-in hairpin a ruk hnuah chu lohah a pawisa hman avanga ngaihdam dilin a nu hnenah a thil ruk chu thil pek angin a hlan a. Chungthil doctor-in a hriat rual chuan Engvanga lungngai leh hrehawm ti reng renga indawm kun reng nge a nih? A fanu hun kal tawh zawng zawng a en vek chung pawh a, a fanu rilru put hmang a hre chiang lo lutuk chu mak a tih zawk thu a lo hrilh let zek a. Mahse, Pilini chuan haiderin a puihna a la dil fan. Doctor chuan Molly dinhmunah indah chhin a, a nu a hmuh dan tur ngaihtuah turin Pilini chu a lo rawn a. Rilru dam taka Pili nih a haw hnuah Doctor chuan Molly nena tun hma a an ti tina chu a ngaihtuah let vang vang a. Dawr atanga a herpin ruk ngei, a nuin a han kilh a hmuh khan inthiam lohna ai mah a, nuam tihna a put zawk avanga mak a intih thu te Molly chuan a hrilh a. Six grade a zir laia a pawisa ruk a nuin a man chhuah tum a vuak hrep a chang, thil ruk chu nuam a tih tlat thu te, Exam naah tihchhiat changa a kut zai bakah mahni intihnat a chin thute thlengin Molly chuan doctor hnenah a puang fai kel a. Engvanga mahni intina nge a nih tia doctor zauin a zawh chuan engtikah emaw chung a serte chu a nu in a la hmu anga ama thiam loh a ni tiin hre chhuakin ngaihdam a la dil a beisei a ni tiin a lo chhang. Chung a thil tawn chhiawm tak tak te chu a thawnthu ziaah a kawngkhawm thu a hrilh tel bawk. A talent up bet mai lo a, a chhungte hnenah pawh a thuzia te hmuh tir turin doctor chuan fuih ngial mah se la, Molly tan chuan a ngam awm ngang lo a ni. Locker chhunga Kelly-in lehkha ziak thahnem tak a hmuh chhuah kha Molly-in ama chanchin a ziah lo ni rengin a unaunu hun tawn chuan a vel chap hneh hle. Pili ni pawn Doctor Zhao-i thurawn chu hre rengin Zi Ziong a hmuh hnuah a fanu dinhmuna indah chhin a, a fanuin a nu a hmuh dan hriat a chak thu a hrilh a. A tawpa tawpah Pili ni chuan a fanute tana nu tha lo tak, thu duh leh inluling zet a nehzia te, Molly naupan lai atanga a phak baka lehkha zir tura a nawr nasat zia bakah, result tha deuh nen a rawn haw tum pawhin Lawmpui a hneka a tih chhiat thu leh nasa zawk a chan la tura a hrilh ziah te, pawisa a dil ve tum pawha sum khawhralna tur zawng reng tia a an khumna te chu a hmu uar uar a. A fanu hma lam hun tur a ngaihtuah luat avanga a fanu rilru hah leh rilru dam lo nasa lutuk a ngaihthahna chuan a fanu chu a kawtawpah nawrin a ti hlum a ni tih a hrethiam ta. Amah ngei chu tual that tua inpawmin Police te hnenah man turin a inpe zui a. Mahse Police te chuan a pasal koh sakin an inhruai haw. A tuk zingah a u Thawnthuziah chu Kelly-in a nu hnenah a pe. Pilinin a fanu Thawnthuziah intihsiakna a mi tur chu a thiar tan ta. Ziak mite anga thu thiam a nih loh zia leh mahse a duhthusam leh nuam tih zawng a nih avanga Tling lo tak chungah a ziah thuin bul a ṭan a, a hringnun hun bichhiar chhoh dan leh hun harsa tam tak a tawh nasat zia te, rilru dam lohna in a tlak buak hial thu te ziak chhoin, a tawpah amah anga nun beidawng te puih a duh thu leh he a thawnthu zia hi a chhungte a bikin a nu in hmu lo se a tih thuin a tawp a khar a. Shania khan a thiannu duhdan chu zawm sakin ama hmingin Molly Thawnthauzia chu intihsiaknaah a theh lut ve rawi a, pakhatna hial a hauhpui ta a ni. A fanu Molly Thawnthauzia rei ngial a ṭahpui hnuin Pilini chuan Ziziong a phalna tir lem loin Lepa a kal a, tichuan a tawp nan a fanu Pianni aṭanga a thihni thlengah a hun hman dan chu a takin a hriatsak ve ta. A mit a men rual a, a kianga mawli ding a hmuh ve le. Kuah tumin a ban nghal chuk chuk a. Awle, khatih zawng kha vuina tan a kan tih chhuah thei chu a nia. Kan channel min ngaihhlut sak a, a tir atanga tawp thleng min en saktute chungah a bik takin lawmthu kan sawi e. Ni hman nuam vek u le.